کیا حال ہیں سین ٹھیک ہی وے وسدے رسدے پے وے امید کرنا تو سن ٹھیک ہو سو وسدے رسدے پے ہو سو تو ہم بسم اللہ کرنے ہیں پروگرام دا کرنے ہیں باقاعدہ طور تے آغاز سین شفقت بزدار سین ہونا دے کلام دے نال ہنن طیب برا تو سان پروگرام وچ لنگ گئے وے تو سان ساڈا مان وسدا ہے اساں پروگرام دی اویل چی تو کرنے ہیں ہیں خوش آمدید تے ہوا این زور دی ہائی ہوا این زور دی ہائی دید والیاں دید نہیں کیتی اساں روزے ازل تو رکھ کراہیں عید نہیں کیتی تساں ہک عہد کیتا ہا اساں ہک عید کیتی ہئی ولا کوئی عہد نہیں کیتا بھلا کوئی عید نئیں کیتی تے سروں پکھیں دے اوں تیڈی دھرتی توں اڈرے ہیں ایں دھرتی تے ہزاراں عرب ہن لیکن کوئی امید نئیں کیتی او آکھیا ہا تے بیٹھا رہ ونجا ہا اوندے رستے تے میں ول اساوں ویندی وار اے تاکید نئیں کیتی گوانڈھیاں نال ملدا ہے الہندا ہے تے کھلدا ہے ساڈو دید اج تونڑی ولا بے دید نئیں کیتی۔

دیسے۔ آکھنڑ دا مقصد ہوندا ہے کہ چلو کوئی بندہ کش نہ کش ہے کہیں کولو اساں کش اسی گھندے ہیں کوئی ساڈے کولو کش اسی گھندا ہے ہن ایندا یہ معذرت سر جی میڈا موبائل خراب تھی گیا ہئی ایں سئیں کوئی گالھ نئیں سئیں جی وہ پے اسو پے شالا شالا کجھ نہ تھیوے شالا تتی واہ نہ لگے تے بوہڑ جیڈے تھیوو تے اتنے تھیوو کہ دنیا تھوکو شمار ہی نہ کر سکے اچھا کرینے باقاعدہ عورت تے آغاز بادشاہ ہی محل دی چھت تے ستا پیا ہی تے رات دا ٹائم تھیا تے گدڑاں نے کونکاں مارنیاں شروع کر ڈتیاں تاں این اٹھا تے این اپنے وزیراں مشیراں کو سدیا این آکھیا بے آؤ بھائی مارکا جلدی آؤ جلدی آؤ کیا مسئلہ تھی گئے اے گدڑ کیوں پریشان ہیں گدڑ کیوں روندے پین انہاں کے بادشاہ سلامت اساں ویندے ہیں پتہ کر آندے ہیں بڑے چالاک لوگ ہوندے ہیں وزیر مشیر جتنے بھی ہوندے ہیں ایک یہ تے گائت والا والا ہے انہاں کے بادشاہ سلامت گدڑاں کو پالا لگ دے تے گدڑ وہ ایں تو پالے تو یہ کرنے پہن بادشاہ نے حکم جاری کیتا کہ کل جڑے ویلے ڈی تھی وے جتنے بسترے موجود ہیں اچ او کڈھاؤ اور گدڑاں کوں بھیجو تاکہ او میڈی ریت ہن او پالے تو نہ ڈن ٹھیک ہے سہی مرکا ڈی تھیا وزیر مشیرہ نے ڈھیر سارے بسترے چاتے کائے نیونے ہن گدڑاں کوں او گئے اپنے اپنے رشتہ داراں دے گھر اپنے اپنے قریبیاں دے گھر تالا کالاں دے گھر انہاں نے گھر بسترے بھیجے بسترے بھیج کے تے او ول ہے۔ خیر دی ولا رات تھی پئی سئیں۔ شام جو تھئی تے وت الا بھانویں وت گدڑ کونکے بادشاہ وت چونکو۔ بادشاہ آکھے بھئی رات تاں گدڑ چیکدے ہن کہ بھئی انہاں غریباں کوں پالا لگے اج وت کیا مسئلہ ہے۔ بادشاہ نے سدا مزیراں وزیراں مشیراں کوں بھئی آؤ یار پتہ کرو کہ مسئلہ کیا ہے۔ اے گدڑ شدھ کیوں چیکدے پئن۔ انہاں آکھیا باش سلامت سویں نے پتہ کر آنے ہیں ایویں گئے تے ولا واپس والے وقت بادشاہ پوچھا ہاں بھی ہن کیا مسئلہ جی انہاں آکھیا باش سلامت گدڑ بھوکے ڈاڈھے بادشاہ آکھیا کوئی مسئلہ نہیں خزانہ پیا ہے بوریاں بھریاں پئیں خوراک دیاں خوراک تیار کرواؤ اور ڈیو انہاں کو خوراک ونو وان دے کھانے پکے کھاݨے پک کے انہاں جناب اعلی چوائے کوئی اپنے گھر کوئی بھرا دے گھر کوئی سوتر دے گھر کوئی کزن دے گھر کوئی رشتہ داراں دے گھر کوئی دوستاں دے گھر مال پہنچ گیا کتھاں گدڑاں تائیں وینی آئی کوئی شے اگلی رات خیر دی تھئی تے ولا گدڑ چیکے رنے شور و غل کیتا ولا بادشاہ اٹھا انہاں کوں سدے ویں گریاو پہلی رات گدڑ چیکن جو انہاں کوں پالا لگدا دوجی رات گدڑ چیکن جو او بھکھے ہن بسترے بھی میں دے چھوڑن خوراک میں دے چھوڑیے ہن گدڑ کیوں چیکتے انہاں کہ میں بادشاہ سلامتی میں دو منٹ سا کو دیو اس وینے اساں ہنڑے میٹنگ کرے ہیں ملک حسنین شینا صاحب تے اساں ہنڑے تھوک ڈسیندے ہیں کہ ایشو کیا ہے پرابلم کیا ہے اے کیڑی وجہ تو اے گچ چیک دین سیں اے گین سیں اے گین تے ولا ولے ہیں انہاں آکھے سیں بادشاہ سلامت گدڑ بڑے ممنون و مشکور ہیں تھوڑے گدڑ آدن کہ اساں اتنے مشکور ہیں کہ ہݨ اساں جے تک جیسوں نا اساں بادشاہ سلامت دا اے خوشی توں شکریہ ادا کرݨ دے پاروں اے چیخدے پئن۔ شیخ وقاص بھائی تاں بادشاہ بڑا خوش تھیا اچھا اوں آکھیا اے خوشی توں ساݙا شکریہ ادا کریندے پئن؟ اوں آکھیا جی بالکل شکریہ ادا کریندے پئن۔ اے ہئی ہک فرضی کہاݨی جیڑھی میں تہاکوں سمجھائی اے۔ ایندے بدلے میں تہاکوں کیا سمجھاوݨا چاہنداں۔ اے ذرا سمجھن دی کرے سو کوشت اے ساڈا ملک پاکستان ہے جیڑے ویلے عوام رولا پیندی ہے شر شور غل ہڑتال ڈرامے بازیاں شروع تھی سن بادشاہ اپنے وزیراں کو بھیج سی کہ ونجو ون کے انہاں نال ٹیبل ٹاک کرو او ونج اکھیں اے رعیت جیڑی اے بکھی اے سئیں۔ او آکھسی کوئی مسئلہ کائنی خزانہ پئے چاؤ ونجے ونڈو۔ وزیر مشیر چیسن چا کے کوئی اپنے رشتہ داراں دے گھر کوئی سوتراں دے کوئی مساتاں دے کوئی دوستاں دے ایویں تقسیم کر کے شام دے ٹائم اکھیسن سئیں بادشاہ سلامت۔ تھی گئی ہے مسئلہ حل تھی گئے بادشاہ بڑا خوش ول بھئی جا تے مخلوق چیک سی سائیں وت کیا ہے کھیسن سائیں ایڈے سائیں کوئی رولا ہے بلاں دا تے لوگ ہڑتال کیتی پین پد ونجو مسئلہ حل کرو اے وزیر مشیر ویسن اے چاند اپنے لائے لگنا کوں اوبلائج کر کے ات واپس آویزن ہڑتال ختم وت ویسن فلانے علاقے دے وچ سیلاب آ گئے سی پٹ دی پئی عوام سائیں احتجاج شروع تھی گئے سی میں مثال لے والا یا دیتا ہوں سدی ڈیرا غازی خان دی اپنے وسیب دی جتھاں سیلاب آندن بڑا حال دوائی پے ویسی شور و غل پے ویسی کہ سیلاب آ گئے جی کھا گئے سیلاب سئیں لیا بڈ گئے تیرا غازی خان بڈ گئے تونسا بڈ گئے وزیر مشیر بھئیسن بادشاہ سلامت آدا پئے کیا کیا مسائل ہن او آکھسن ساڈے تمبو کوئی نی ساڈی رہائش کوئی نی ساڈے کول کھانا کوئی نی کھانے پکݨ لڳ ویسن، چیزاں آں گورنمنٹ دے خزانے جو کٹیچݨ لڳ ویسن اور ویسن کیندے گھر جیڑھے سرکٹ دے بندے ہوسن، جیڑھے سرپنچ ہوسن اوں علاقے دے او ولا آگا اپݨے رشتہ داراں کوں بلائج کریسن۔ ایہا پریکٹس چلدی رہسی تے عوام ایویں روندی رہسی تے بادشاہ جو پچھسی ہاں سئیں عوام کیوں روندی پئی اے تے او کھیسن بادشاہ سلامت اے خوشین اے تہاݙا شکریہ ادا کریندے پن۔ اے تاں سوائے تھینکس فل دے اتو علاوہ گل ای کوئی نی اے ہئی۔ اج شیخ وقاص برا حنین طیب خان واوا تے واوا جیوو پئے وسو پئے شالا تے شالا کجھ نہ تھیوے حنین طیب نے کوئی سانجھ کیتی ہئی اوں ویلے لیکن اساں اوں ویلے بیٹھے ہسے گالھ اچ او اتو تے لگی گئی اے تاں

کاں خان آکھے میکوں سمجھ نی آئی تیڈے میڈے وچھوڑے دیاں سوچاں سجݨ تیڈے میڈے وچھوڑے دیاں سوچاں سجݨ تے بݨ کے ٹولیاں تے جاہ جاہ سچیندے ودن تے وسݨاں کم نئیں دناواں دا کئیں گالھ توں وسوں جیکر تاں موقع تڑیندے ودن تے گالھ سدھی صفا اے میڈا دوستا پیرا پاݨی دے وچوں گولیندے ودن۔ توں سیاݨا وی ہیں ݙاڈھا سوہݨا وی ہیں ساݙیاں ڳالھیں اتے رنج تھیا نہ کر میلے مجمعے تے تڑے تماشے اتے ہیوی اللہ دا ناں کلہا ڳیا نہ کر سݨ کے نصیحت میݙی تے کھل کھل کرائیں مار تاڑی تے سانول الاوݨ لڳا تساں پراݨے زمانے دے ہو لوک سئیں کھیݙ کرکٹ جدید اے ݙساوݨ لڳا تے ݙوہیں بازو الر کے بھوا کے ولا چھکے چوکے دا ایکشن بݨاوݨ لڳا اے تاں ایکشن نا جیکر حقیقت ہوندی چھکا دنیا دا چے تارا لا ݙیوے آ لارا لارا یا لارے دا پیو آ ونڄے میݙے سانول اڳوں سر جھکا ݙیوے ہا دے آ آل راؤنڈر ہیویں منیندا ہیمی کھیݙ کرکٹ تے کرکٹ کھیݙا ڄاݨدیں

چپکے سے بھیجا تھا ان کو ایک گلاب خوشبو نے سارے شہر میں تماشا بنا دیا جیو پئے وسو پئے تے ایو جی جے ویلے تساں سانجھا کریندے وینا سیں سارا دلی میں باغ بہار تھی ویندے اساں دیاں کیار اے پروگرام جاری ہو ساری ہوئے اساں دی پروگرام دا ویلا سیالے تا چا سالا ہوندے راتی ساڑھے نو دا ٹائم ہوندے ہر بندہ ویلا ہوندے اپنے بسترے تے پیا ہوندے ایں ویلے آڑے لوگ کہیں ویلے کوئی مال دی کریندہ کھڑا ہوندے کوئی گھا کپیندا ودا ہوندا ہے کوئی ٹوکا کریندا ودا ہوندا ہے کوئی کجھ کریندا ودا ہوندا ہے ایں ویلے لوگ ہوندے ہن مصروف تے ویلے ہوندے کوئی نہیں لیکن انہاں دی وت وی ایک کمال محبت ہے کہ او سارے ایاں بھنیاں تروٹیاں گالھیں کوں سنڑدے ہن سماعت کریندن تیڈی مونجھ دا ماہ رمضان لگئے تیڈی مونجھ دا ماہ رمضان لگئے۔ میݙی سک اعتکاف اچ ٻہہ ڳئی اے۔ اکھ تھئی مصروف تراویحاں وچ۔ ہنج سجدے دے وچ دھئے ڳئی اے۔ تے دل حرص ہوس توں پاک تھئی۔ تے بکھ لہندی لہندی لہہ ڳئی اے۔ تے جئیں روح کوں آصف روزے ہن۔ اوہا عید نماز توں رہ ڳئی اے۔ جیڑھی روح کوں آصف روزے ہن۔ اوہ عید نماز توں رہ گئی ہے میڈی غربت دے شیشے وچ میڈا ہر یار پرکھیا گئے جیکوں پرکھن دی خواہش نہیں اوہ غم خار پرکھیا گئے تے میں آکھے دل کو پرکھے کوں ولا پرکھن دا کیا فائدہ ولا ہک وار دل دی من بیٹھاں چلو ولا ہک وار پرکھیا گئے تے اساں تاں بس دیہاتڑ ہیں۔ اساں چپ چاپ لنگھ ویسوں۔ اے کتنا ظرف رکھدا ہے۔ تیڈا بازار پرکھیا گئے۔ تے میں پنڑیں ہم محل دے وچ۔ میکوں ہک رات آ گئی ہئی۔ میڈی اوقات پرکھی گئی۔ تیڈا کردار پرکھیا گئے۔ اگے عصمت جناں ادھ اچ۔ میݙی ٻیڑی کوں ٻوڑیا ہا نہ او وی ہا خدا میݙا انہیں دی کار پرکھیا ڳئے آخر دے اتے دوستو ہک محبت بھرا پیغام ہوندے او پیغام ایہو ہوندے محبت دا پیغام ہوندے کہ جتنا تھی سڳے ہک ݙوجھے دے نال پیار کرو محبتاں ونڈو قصے گھتو ٻجھارتاں گھتو چھلا پوچ کھیݙو اس طرح دیاں ایکٹیوٹیز کرو کہ جیندے وچ رل ٻہݨ دا کوئی سبب بݨے۔ صحبت چاڑھو، سوجھی چاڑھو تاکہ لوک کٹھے تھی باون، حال حویلہ کرن یعنی ہک ڈوجھے دے ڈکھ درد تکلیف دے وچ انہاں کوں پتہ ہووے کہ فلانا دوست ایں ویلے کتنی مصیبت وچ ہے کیڑے پرابلم وچ ہے نہیں تاں ہر ممکن کوشش کرو کہ رل باؤ قصے گھتو کہانیاں گھتو محبتہ کرو محبت ڈو کوں ہک کیتے نفرت روح کوں چار کیتے چار کوں اٹھ کیتے میں اے گالھ ہر پروگرام وچ کرینداں کہ محبت یک طرفہ تھی سکدی اے کہ حنین طیب میڈے نال پیار کریندا ہووے تے میں اوندے نال نہ کریندا ہوواں اے پاسیبل ہے اور اے پاسیبل کوئی نی کہ میں نفرت کریندا ہوواں شیخ وقاص بھائی نال تے او میڈے نال پیار کریندا ہووے ایویں ممکن کوئی نی۔ یو نفرت جیڑھی ہے او یک طرفہ نہیں ہوندی نفرت دو طرفہ ہوندی ہے اے محبت یک طرفہ تھی سکدی ہے این ممکن ہے کہ میں کہن دے نال محبت کرینا او میں نال محبت نہ کریندا ہوے تاں آکھن دا مقصد ہے کہ جتنا تھی سکے رل بہو کسے گتو محبت نفرت کوئی کرن دی شے نہیں یار کرن دی شے محبت نفرت کش ہک کوئی نہیں اے لڑائی جھگڑے فساد جڑیاں نکیاں نکیاں گالیں توں سارے وسے بیچ تھی پین میں ہاتھ بد تے گزارش نہ کہ انہاں کو چھوڑ انہاں چ کچھ ہک کوئی جھگڑا کیڑی شے دے سہی او جی مارا بے جھگڑا تھیندا اے کبھی گھوڑا آگے بھگانے پہ جھگڑا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اے حالی آکھے ہے تا مقصد آکھن دے کہ اے کوئی جھیڑے نئیں جیڑھے اساں بھڑدے ودے ہیں۔ او سئیں! اوں میڈا بننا کیوں چھا گئے اے اوندا مال میڈے پاسے پئے گئے تے جناب ایں تھی گئے تے اوں تھی گئے اے سئیں ایں میڈا گھا کر گھدے تے ایں میڈا بھوں چا گھدے ایہے موسٹلی ساڈے وسیب دیاں لڑائیاں ہن۔ خدارا انہاں کوں اچھے طریقے نال سلجھاؤ۔ آ بہہ کے محبتاں نال۔ نفرتاں کوں ختم کرو۔ ایہ نفرتاں دشمنیاں اچ کنورٹ تھی ویسن۔ اج اساں ہک کوں نفرت کریندے ہیں کل او ساڈا دشمن ہوسی اساں اوندا دشمن ہوسوں۔ حالات خراب ہی تھی ویسن۔ تیڈی جھوک تان کڈھن دی چھوڑ ہیں ارمان۔ مان نہ یاد ڈیوایا کر ہا سائیں بسم اللہ ہن طیب نے کوئی سانجھ کیتی ہے اساں اوشی لین پڑھ چھوڑی ہے شاکس چوجا بادی نے آکھے کہ نجومی نہ ڈراوے لے ساکو تو بد نصیبی دے جڈاں ہتھاں تے چھالے پئے لکیراں خود بدل ویسن۔ اے ہک فلسفہ ہے شجاع آبادی سئیں دا کہ محنت کریسو ناں جیڑھے ویلے تے ہاتھ دیاں لکیراں تے ہتھاں تے چھالے پوسن تاں اوں ویلے تقدیر خود بدل ویسی۔ محنت کرݨ نال تقدیر بدلدی ہے۔ اے فلسفہ ہے شاکر شجاع آبادی سئیں دا۔ مرشد غفور شاہ جی ہمت تہاݙی تہاݙی مہربانی ہے تاں سارا پروگرام چ۔ بجے کرا کے تے تساں پونے پنج بجے جوائن کریندے ہو اساں ولا بھی تہاڈے ممنون و مشکور ہیسی کیونکہ سید بادشاہ ہو کچھ آکھنوں قاصر ہیں آل رسول ہو اولاد زہرا ہو اساں بس ہاتھ ہی بن کے معافی چاہندے ہیں مرشد اساں پروگرام بیٹھے ہیں مکائی بس ایویں نکی جی ڈی گال کرنا بیٹھا میں کہ شجا بادی نے آکھے کہ نجومی نہ ڈراوے ڈے سکو توں بد نصیبی دے جڈاں ہتھاں تے چھالے پئے لکیراں خود بدل ویسن۔ شجاع آبادی سئیں آہدا ہے کہ لکیراں بدلݨی ہن آ محنت نال جیڑھے نکائے بدالی ہن۔ یعنی محنت کرو مزوری کرو جیڑھے ویلے چھالے پوسن نا قسمت تہاݙی بڑھ ویسی۔ اے ہک فلسفہ ہے جیڑھا کہ شجاع آبادی نے ݙتے۔ امیر تیمور جیڑھے ویلے حملہ کیتے نا ایندے تے سمرقند تے رشیا تے۔ تیمور ہک بہت بڑا بادشاہ ہئی جیندے بارے ظالم صفاک آہدن کہ ایں کھوپڑی بنڑائی ہئی اے مینار بنڑایا ہئی کھوپڑیاں دا انسانی کھوپڑیاں دا ہک وحدہ اتے رکھ ہئی ایندے بارے بڑا فیمس ہئی کہ اے بڑا صفاک ہئی اور بڑا جنگجو ہئی تاں ایں رستے دے وچ ہک نجوم ہک خات ڈیکھیا اے بیسیکلی پرشن ہئی یا عربی ہئی ایں علاقے دا ہئی اے رشیا وچ ویندا پیا ہئی سمرقند بخارا جتاں امام بخاری دا مزار ہے اتھاں تاں ایکوں راہ دے وچ ایک نجومی ملے اوکوں ایں ہتھ ڈیکھے تاں تیمور کوں آکھے کہ تیرے ہتھ تے فتح دی لکیر کوئی نیں امیر تیمور جیڑھے ہن مسکرائے ہن اوں ایویں چاقو کڈھے اوں ہتھ اتے ایویں یوں تے اوں آکھے اساں اپنے ہتھ دیاں لکیراں خود بنڑیندے ہیں ایہ ڈوجھا فلسفہ سی ہک شجاع بادی سندھ دا فلسفہ ہے۔ کہ ایہو محنت نال تقدیر بدل ویندی ہے ہتھاں دیاں لکیراں بدل ویندی ہن ہک امیر تیمور دا ایہو ہے کہ جیڑا ہتھاں دی لکیراں کو مندا ہی نہیں اوں آکھیا اساں اپنے ہتھاں دی تحریراں خود لکھ دے ہیں مطلب ہے کہ اتنا اوں کو اپنے آپ دوتے یعنی یقین محکم ہئی کہ میں اے وسبا اے علاقے دی جنگ اے میں جت کے آساں۔ مرشد غفور شاہ، کوئی ناراضگی کونی سئیں پیر سوہݨا، جیوو پئے وسو پئے، تساں چرکے آؤ سویل آؤ، تساں آڳئے وے، ساݙا ماݨ ودھئے وے، اساں دلوں بجانوں تہاݙا کریندے ہیں شکریہ ادا، وسدے رہو، جیوو پئے شالا، شالا کجھ نہ تھیوے، آپݨے میزبان عباس سیوھا کوں ݙیسو اجازت، انشاءاللہ کل چار وڄے لازہ خانی میں ولا۔